nyinaa, me deɛ m'asɛm a meka ne sɛ adɔfoɔ yɛmma yɛapɔmuden ne yɛahoɔden ne yɛn nkwa nhia yɛn ɛsiane sɛ yɛbɛtumi akɔ na yɛaba na ɛfiri yɛapɔmuden a ɛsi pi na ɛsi ta nti Mema mo adwo ma mo akwaaba de ba w'apɔmuden fie dwumadie wɔ Active Television so. Dwumadie yi deɛ sɛ madi kan aka dada, mese aba sɛ ɛrebɛkyerɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ yɛn apɔmuden so yie na afei nso kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkora yɛn ho ɛfa yɛn didiem, yɛn nom, wo yɛn daily life, okay, yɛn daily living nyinaa no Dwumadie yi aba sɛ ɛrebɛboa yɛn ama yɛatumi akora yɛn apɔmuden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anyin akyɛ, yɛbɛtumi atena ase nkwa tenten de ama yɛn mma, yɛn abusua ne yɛn adɔfoɔ nyinaa. Na ɛnnɛ, yɛrebɛkasa afa hepatitis ho. Hepatitis, aha, brɔfo no, emu yɛ duru yie. Nti wobɔ na wambɔ ne yie anaa wanhyɛ wo kɛtrɛma, ahwɛ a na wafɛ wo kɛtrɛma. Nti ɛnnɛ yɛbɛkasa afa ho, na saa yadeɛ yi, yɛkyerɛ a ɛɛhu paa yie. Nanso ɛnnɛ, yɛwɔ okunini, dɔkta panyin a wakwagye wɔ apɔmudensɛm mu, na ɛnyɛ ɛno pɛ o, ɛba yareɛ hepatitis yi a, ano aduro, ɔyɛ last stop, n'anim ne n'akyi, the whole Ghana. Menka no sɛ the whole Africa anaa? Ae, obiara nni hɔ bio. Na nso ansa na mɛda panyin kɛseɛ yi adi no, mamentwa me ho se ma me ba a yɛbɛhyɛ nkɔmmɔ no ase. Mesan ma w'akwaaba bio de ba w'apɔmuden-fie dwumadie so na me se ɛnnɛ yɛbɛkasa afa yareɛ hepatitis. Ɛyɛ a na ebi mo se hepatitis hepatitis mpakyɛw brɔfo no emu yɛ duru sɛdeɛ me dii kan kaeɛ no me se ɛyɛ hepatitis wode aseɛ. Yadeɛ a kyerɛ sɛ ne din reduru sei deɛ, na wotumi hu sɛ ɛde nneɛma pii na ɛnam. Na ɛnnɛ, panyin a mewɔ no wɔ fie ha, dɔkta panyin o, ɛnyɛ nketewa no bi, a wakwadare wɔ apɔmudensɛm mu. Ɔsan wɔ nimdeɛ kɛseɛ wɔ saa yareɛ yi ho wɔ fie hanom a ɔrebɛkyerɛkyerɛ yɛn kwan a yareɛ yi ɛnam so a ɛbɛbata yɛn ho, ne kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtwe yɛn ho afiri ho. Dɔkta yi ne Rev. Dɔkta Yaw Aboagye Ɔno ne panyin a ɔda Apɔmuden Herbal Centre ano. Papa, yɛma w'akwaaba de ba w'apɔmuden fie adwuma no ase. Yaa, me ba ne me nuanom adamfo. Papa, wo ho ayɛ fɛ. Saa na Awurade ayɛ. Sɛdeɛ anka wanyini yi deɛ, o, Daddy, woayɛ adeɛ, woahwehwɛ wo ho so yie ankasa. Woahwehwɛ wo ho so, wei deɛ yɛbɛka no sɛ ɛyɛ o, ɔbɔe siki. Daddy, ɛnnɛ yɛbɛkasa afa. Yareɛ hepatitis ho. Woa w'ani tua sɛ mebɔ din yi koraa no m'ano woso. Yadeɛ no ɛmu yɛ duru. Nti ɛnnɛ wobɛkyerɛ yɛn yadeɛ yi mu. Nanso ansa na nkɔmmɔ no bɛhyɛ aseɛ no, ma menkae wo sɛ dwumadie yi, sɛ wowɔ nimdie ɛfa apɔmuden nsɛm ho, woakwadere wɔ apɔmuden mu, yadeɛ bɛn na wotumi sa? Yadeɛ bɛn na wowɔ ho nimdie? Wowɔ ano aduro? Mesrɛ wo fa wo wo nimdie bɛtae dwumadie yi akyi na ɛnyɛ fɛ ɛsiane sɛ ebia obi te fie ɔrehwɛ yɛn ne yadeɛ no ɔdwene sɛ ayɛ kora nkɔ nanso mese ɔpɔmuden fie dwumadie ha sɛ wohyɛ na sɛ woannya wo yadeɛ no ano aduro deɛ a na ɛneɛ na mennim Esiane sɛ Nyankopɔn ka yɛn ho wɔ ha na ɔde animdefoɔ nso abɛbata yɛn ho, saa ara nso na yɛse kwankyɛn adeɛ ɛyɛ fɛ no yɛde sika na ɛtɔ. Nti mesrɛ bɛsɔ y'asene, fa numbers no a ɛgu wo screen no so no na afei frɛ yɛn na yɛne wo ntwetwe nkɔmmɔ na bɛsɔ y'asene. na dwumadie yi nkɔ so. Yɛnkɔ daddy hɔ na yɛnkɔ hyɛ nkɔmɔ no ase. Daddy, yadeɛ hepatitis no, ɛyɛ dɛn? Kwan bɛn na ɛnam so a ɛba? Meda ase. Mekyia ahwɛfoɔ, mekyia ahwɛfoɔ nyinaa. Na mekyia me mma Ne ne fiefoɔ. Mekyea Ghana man nyinaa. Mekyea ayarefoɔ ne wɔn a wɔn ho yɛ den nyinaa. Na woka sɛ hepatitis a ɛyɛ borɔfo kasa. Mhm. Twi kasa no yɛsɛ berɛboɔ mu yareɛ. Mm. Berɛboɔ no nso ɛna wode di wie a. Bɔnwoma no bɛgu so, na abrɛbɔ no agye aduane ahoɔden a ɛwɔ mu ma nipadua no, na wagye. Ɔno na ɛyɛ obi a ɔyɛ distributor, ɔkyekyɛ sɛ ɔbaa yɛ aduane wie a ɔkyekyɛ ma ne mma ne ne kununom ne wɔn a ɛsɛ wɔn didi wɔ fie. Brɛbɔ no na ɛyɛ saa adwuma no, na yadeɛ tumi ba mu. Yɛka sɛ hepatitis a, hepa Hepatite no anaasɛ hepatic duct no ɛyɛ baabi a aduane ahoɔden no fa no na ɛkɔ nipa mu no na sɛ wobɛnya saa yareɛ yi a nkyekyɛmu a nimdefoɔ ayɛ nhwehwɛmu a wɔayɛ akɔ akyire akyerɛ sɛ yareɛ no ɛyɛ ahodoɔ mmaako mmaako enum na neɛ ɛnaa no mebaeɛ a mekaaeɛ no meka kyerɛɛ mo sɛ mo a motieeɛ no mekaa sɛ sɛ wonya baba so gonorrhea ɛkɔ na ɛkyɛ wɔ wo nipadua mu a, na woanya berɛboɔ mu yadeɛ aka ho.
Ɛsia no, sɛ ɛfa wo mogya mu a, ɛkɔ nipadua no baabiara. Ɛyɛ saa a, berɛboɔ no yadeɛ no yɛfrɛ baako jaundice. Ɛna yɛsan frɛ wei nso sɛ hepatitis. Ne nyinaa yɛ berɛboɔ mu yadeɛ. Na sɛ yɛbɛka no borɔfo yɛbɛka sɛ inflammation of the liver tissue. deɛ ɛwɔ mu ne sɛ me se ɛyɛ nkyekyɛmu ahodoɔ nnum deɛ ɛdi kan yɛfrɛ no hepatitis a a no yɛ deɛ yɛnya baabi a yɛnya firi yɛnya firi nsuo mu nsuo a ayɛ fi Na emu nte. Mhm. Kwan ho nsuo. Mhm. Nsuo biara binom deɛ nsuo biara yɛ nsuo ma ho. Mhm. Nti nsuo a wobɛnom na efi wɔ mu. Mmoa bi wɔ mu. Wɔn kɔ wo nipadua mu a na wɔn akɔtena brɛbuo no ɛhɔ na ɛyɛ wɔn asetena. Efisɛ biribi a ɛbɛkɔ ɔyɛfunu no brɛboɔ no bɛgye. Nti Sɛ nneɛma bɔne wɔ mu a, na wɔagye, na wɔn nso wɔbɛkyɛ ama nipadua no. Na deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ hepatitis B. Hepatitis B no, yɛbɛka ne nyinaa ho asɛm deɛ, na mmom merekyekyɛ mu akyerɛ mu ansa. Hepatitis B no, ɛno yɛ nna mu yadeɛ Yɛka nna mu yareɛ a, bɛrima ne ɔbaa nhyiam te sɛ deɛ gonorrhea a woda a wobɛnya, HIV wobɛnya, saa pɛpɛpɛ ɛna hepatitis B ɛyɛ nna mu yareɛ. Wo ne obi kɔhyia na saa hepatitis B deɛ ne suban no nko kakra ɛsiane sɛ sɛ ɛyɛ wo a Na fifire ka wo koraa na sɛ obi ho ka a, otumi nya. Ei. Ɛɛ, wobɛnya. Nti yɛnkɔ so. Yɛfiri bi ne yɛaba si. Mhm. Obiara a ɔnya saa ɛnam yareɛ no mhm. a ɛyɛ gonorrhea, syphilis ne deɛ ɛkeka ho mhm. ɛɛ staphylococcus ne deɛ ɛkeka ho nom. Sɛ wonya bi pɛ na ɛkyɛ nipadua no mu na Ɛba brɛboɔ no mu a, brɛboɔ no mesɛ yareɛ no yɛ mmaako mmaako enum. Mhm. Hepatitis A yɛnya firi nsuom, B yɛnya firi nnaeɛ mu, ɔbaa ne barima nhyia mu. Mhm. C ɛno nso yɛ nna mu deɛ no nso na ɛno nso akɔ n'anim. Ah, nkyɛ sɛ ɛyɛ process.
Ɛnidi soɔ. Mhm. Na sɛ wonya B na sii no bɛka ho a, wanhwɛ ansa yareɛ no amma no ankɔ a, na dii no nso abɛka ho. Ɛno nso de ne deɛ abɛka ho. Abɛka ho.
Ɛbɛka ho a, saa. Ɛkyɛ sɛ ɛnna ɛkɔ ara na wokɔ w'anim. Saa time no na nipa no yɛnya na adane afiri hepatitis na akɔ cirrhosis.
Wofiri B, C ɛkɔ D na. na afei abɛyɛ. cirrhosis no na kyerɛ sɛ brɛbɔ no asɛe wotumi nya brɛbɔ mu cancer kokoram tumi tɔ mu. Ah, nti ɛyɛ no yɛ se obi anya brɛboɔ kokoram no. na oyɛ funu wobɛhu sɛ obi wɔ bɛrima koraa na ne yɛfunu ayɛ dendenden ah. ɔnam a wobɛka sɛ bi a onyinsɛn
sɛ ɛduru saa stage no a wode mia ne yɛfunu no hwɛ mm. ɛte sɛ boɔ mm-hmm. na asɛe nti ɔnkyɛ na ɔkɔ ano no na deɛ ɛtɔ so biom ɛyɛ hepatitis e number five no ɛyɛ iyi iyi no yɛnya firi aduane mu obi wɔ hepatitis no bi na ɔnoa aduane na aduane na ɔnoa no wansa yadeɛ no na ɔyɛ aduane ma ne mma a wɔn nso nya bi. Ɛno nso, ɛno deɛ no, ɛno yɛ aduane. Afei yɛnkɔ yɛn anim kakra. Hmm. Yɛakyekyɛ mu akɔduru baabi. Mhm. Na deɛ ɛka ho ne sɛ, sɛ wonya saa yadeɛ yi a, ɛsia ne sɛ maka sɛ, sɛ wonya aduane pa bi wodi a w'anim ayɛ wo dɛ no a, mhm. ɛkɔ nipadua no mu a, mhm. ahoɔden a nipadua no hia frɛ saa aduane nom no yɛfunu no yɛ ho adwuma wia na brɛboɔ no agye na wɔbɛkyɛ ama nipadua no ɛnti sɛ wonya saa nsuo mu yareɛ a ɛyɛ hepatitis A a ɔgye a ɔde kɔ nipadua no mu a na brɛboɔ no gye a ɔkyɛ ma nipadua no nyinaa. Bii no nso, wo ne obi tua nna na ɛkyɛ nipadua no mu na wobɛwɔ paneɛ na wobɛyɛ biribia na woanyɛ aduru paa a ɛkum saa mmoa no a na atena berɛboɔ no mu na afiti aseɛ ɛresɛe berɛboɔ no nti ahoɔden a anaasɛ ahoɔden a nyame abɔ ama berɛboɔ no sɛ mfa nhwɛ wo so sɛ wodidi a ɛnkyɛ aduane no deɛ ɛdi kan no bɛkɔ pancreas mu mhm. pancreas no nso de bɛyɛ mogya mhm. pancreas no nso sɛ ɛde fi kɔhyɛ mu a mhm. na sɛ wo start sɛ ɛkɔ ɛkɔ pancreas no efiri brɛbo no mu kɔ mu a na ɛresɛe no ah. nti ɛresɛe pancreas no na wabɛnya yareɛ bi a ɛfrɛ no diabetes.
efiri hepatitis na ɛde wakɔ. sɛ ɛkɔ pancreas a ne ne ne din nko. Mm, na akɔyɛ diabetes. Nipa yɛ mu no, beebiara ne beebi a adeɛ bi a yɛde kɔ yɛ mu biara sɛ ɛkɔ a ebi a ɛkɔyɛ waste ebi a ɔgye papa ne wie a ebi a ebi a bɛkɔ biara ne yɛ adeɛ a wonya wɔ ho. Mhm. Ah. nti sɛ ɛde saa ba a nipadua no nyinaa na woba fam wahoɔden no so te nti yɛaduane die mhm. Ɛyɛ nsuo a yɛnom ɛne nkitahodie a yɛne nnipa di. Bebree no ɛyɛ ahwɛyie. Na nnipa nso a ɛwɔ Ghana ha a memahu ne sɛ, Ghanafoɔ ankasa no, yɛnnye yɛn ankasa Nyame abɔdeɛ akyɛdeɛ a ɔde ama yɛn no, yɛnnye nni. Ɛsiane sɛ.
Kɔ odzi. Mese yɛn yɛn ankasa yɛ deɛ no yɛn pɛ sɛ yɛbɛgye ɛno atum. Na mmom obi maa nso deɛ na yɛn gye ho. Obi maa nso deɛ no. Nti yɛn anam yɛ aka sɛ nka yɛ yɛ agyimi kakra. Yɛtɔn yɛ adwene ama am am ɛɛ nkurɔfoɔ foforɔ. Efisɛ sɛ 1923 ɛyɛ a na nkurɔfoɔ bi sɛ yareɛ bi wɔ Ghana ha ɛnni aduro. Memmra hɔ kakra. Yareɛ bi wɔ hɔ te sɛ memfa no sɛ. Kokoram. Yɛwɔ ne din. Ɛyɛ dɛn na yɛnyaa kokoram din? Ɛfiri mhm. tetefoɔ. Tetefoɔ no nim sɛ yadeɛ wei mhm. ɛde sei na ɛba nti wɔpɛɛ ho aduro. Mhm. Ɛnso ɛnɛ wɔn a wɔakɔ sukuu ahunu adeɛ mm. a wɔn bɛ kɔ yɛ akyi. Obi wɔ hɔ na ɔsɛ mi deɛ mi mpɛ bibiduro nso odi kontommire odi bayerɛ odi bankye mankani sɛ ɛyɛ hɛn ne aduro. nso nipa di na ɔsɛ ɔmpɛ ɔdi saa aduane no wie a ɔsɛ mempɛ abibiduro yɛ adwene na ɔyɛ mhm.
dadi homese wɔ me ahwɛfoɔ nkɔmmɔ no ayɛ de o yɛsua adeɛ mesrɛ wo yɛwɔ supply no ɛna ɛda screen no so no Mesrɛ wo fa wo messages no bra through na menkenkan mma wo. Sɛ wowɔ asɛmbisa bi a wopɛ sɛ wobisa doctor a, mesrɛ wo ɛyɛ a fa bra ntɛm. Ɛnora se mepoeɛ na messages bebree ɛsiane sɛ mo nsɛne no ntɛm. Mesrɛ wo na mɛsene. Wohu sɛ yɛhyɛ dwumadie no ase a na yɛde ato so nti mesrɛ wo fa wo messages no bra through. Afei nso sɛdeɛ madi kan aka dada no mese. Kwankyɛ adeɛ wɔ hɔ yi sɛ ɛyɛ fɛ a yɛde sika na ɛtɔ nti mesrɛ bɔ mmɔden ara na bɛsɔ yɛn asene wɔ dwumadie yi fa numbers no na frɛ yɛn na afei yɛne wo ndi nkɔmmɔ bɛsɔ yɛn asene na mekyerɛ sɛ bɛ sponsor yɛn ahaa na dwumadie yi nkɔ so afei wowɔ nimdie na wopɛ sɛ wode bɛtae dwumadie yi akyi woyɛ dɔkta panin woyɛ midwife woyɛ nurse na sɛ wowɔ nimdie anaa wowɔ suahunu bi wɔ apɔmuden nsɛm a mesrɛ wo fra Na fa yɛn numbers no na fa wo nimdie na fa bɛtae yɛn akyi. Afei ma menkae mo sɛ yɛwɔ Facebook live, mesrɛ wo wobɛtumi asɛnde wo messages nso afa Facebook. Doc, yɛntoa nkɔmmɔ no so. Mesrɛ wo, ɛɛm, alcohol hepatitis. Ɛno nso ɛka ɛhyɛ ABCDE no mu anaa? Akɔ hɔ.
Mpakyɛ ae. Nsa nsa den wɔ. Ae. Nsa den deɛ ɛsɛe nipadua no baabiara. Ɛsɛe sɛe sɛe kɔ kidney no nyinaa mu. Efisɛ nsa no ɛnyɛ aduane. Na ɛkɔ nipadua no mu a, brɛboɔ no de force sɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛyi Ade pa bi afiri mu ama nipadua no, efisɛ n'adwuma no no. Nti da biara obi a ɔnom nsa biara, ɛkɔ nipadua no mu na alcohol no wɔ mu a, ɔpɛ ɔha ne nipadua, efisɛ brɛboɔ no na ɔresɛe no. Ebinom wɔ hɔ a wɔn sɛ wɔn nsa no kɔgu wɔn mu koraa na kyerɛ sɛ wɔyɛ wotumi hu sɛ nipa no wanom nsa no wanwin n'anim. Madamfo bi a ɔwɔ Kumasi, ɔnom nsa no wie a ɔse, Abim banza bɛɛ gi amona gaskiya. Kyerɛ sɛ ade korɔ no ne nka nokorɛ nkyerɛ yɛn. Anokorɛ, Ɛso adeɛ still ne nyɛ yɛn nom. no, nka nokorɛ ma nnipa nhu. Papa, home so ma me, na dwumadie yi, ansa na yɛba bɛ treati topic biara wɔ studio no, yɛ a yɛkɔ mmɔnten so na yɛakɔgye amanfoɔ adwenkyerɛ. Na ɛnnɛ nso yɛkɔeɛ. Nti yɛnkɔtie amanfoɔ adwenkyerɛ ɛne wɔn asɛmbisa a wɔn pɛ sɛ wɔn bisa Doctor na yɛmɛtoa nkɔmɔ no so. Okay.
Doctor sɛ Sɛ obi nya hepatitis a, deɛn na ɔbɛma ahunu sɛ wanya bi? Hepatitis B no, ɛno nso no, ɛnya wa anaa ɛbi yɛ wa. Ɛho symptoms bɛn na ɛbɛma wahu sɛ wanya hepatitis B no bi? Ɛno ne m'asɛm a mepɛ sɛ mebusa dɔkta no. Meda ase. Ok.
Ɛɛ hepatitis B deɛ, ɛɛ ɛno nso, ɛno deɛ menyaa bi da. But mepɛ sɛ mebisa sɛ ɛno nso no, kwan bɛn so na wonam a wobɛnya anaasɛ kwan bɛn so na wonyaa Wobɛtumi akeɛ ɔno koraa eh. Ah de pakyɛw deɛ mepɛ sɛ mebisa doctor ne sɛ like signs bɛn anaasɛ symptoms bɛn na wobɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ wahu ebia wanya hepatitis.
White. Ɛɛ mate din da bɛɛ ne deɛ mennim mennim yare korɔ bɛɛ mate din da. Ok, nti mate yareɛ no bi da but mennim yareɛ korɔ nti yareɛ no obi nya bi a process bɛn na o go through anaasɛ pains bɛn na o feel sɛdeɛ ebi a obi nso nya bi a mɛtumi aboa no sɛ ebi a yɛse na dabi mehyia doctor bi ɔkyerɛɛ me sɛ ebi a woyɛ sei ne sei a yareɛ wei ɛbɛtumi akɔ anaasɛ ɛbɛtumi aboa wo w'apɔmuden mu.
ne bisa dɔkta sɛ sɛ obi nya hepatitis a deɛn na obɛma ahu sɛ wanya bi hepatitis B no ɛno nso no ɛnya wa anaa ebi yɛ wa ɛho symptoms bɛyɛ na ɛbɛma ɔhu sɛ ɔnya hepatitis B no bi ɛno ne masɛm a mpɛ sɛ mbusa dɔkta no. Meda ase. Eh, hepatitis B deɛ, eh, ɛno nso, ɛno deɛ menyɛ bi da. Ba mepɛ sɛ mebisa sɛ ɛno nso no kwan bɛn so na wonam a wobɛnya anaasɛ kwan bɛn so na wonya a wobɛtumi akeɛ ɔno koraa. Eh. Ah, uh, patro deɛ mepɛ sɛ mebisa dɔkta no sɛ like signs bɛn anaasɛ symptoms bɛn na wobɛyɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ ebia woanya hepatitis.
Mate din da bɛɛ ne deɛ menim menim yare korɔ bɛɛ mate din da nti mate yare no din da bɛɛ menim yare korɔ nti yare no obi nya bi a process bɛɛ na ogo through anaasɛ pains bɛɛ na ofili sɛnea ebi a obi nso nya bi a mɛtumi aboa no sɛ bi a yɛse na dabi mehyia doctor bi ɔkyerɛ me sɛ ebi a woyɛ sɛ ɛni sɛ a yareɛ wei ɛbɛtumi akɔ anaasɛ ɛbɛtumi aboa wo w'apɔmuden mu.
Ɛtumi bisa dɔkta sɛ. ato hanom a, ɛyɛ w'apɔmuden fie dwumadie na w'ani gu so a worehwɛ yi. Na mesrɛ wo, ebia na worehwɛ yɛn, wo deɛ ebia wo yareɛ no wofɛre ho. Wompɛ sɛ wode message no bɛfa hɔ a ama makan ma obiara ate? Mesrɛ wo. Doctor panyin a ɔwɔ ha a yɛne no retwe nkɔmmɔ yi, pakyɛ ne number ne ne location na ɛda screen no so no. Mesrɛ wo. N'adwuma no yɛ, hospital no din yɛ Apomuden Herbal Centre. Pakyɛ ne number nso na ɛka ho nti wobɛtumi afrɛ no after show no na wo ne no atwetwe. nkɔmmɔ. Pakyɛw, seesei ara koraa wofrɛ a, obi bɛfa na ɔne wo atwetwe nkɔmmɔ. Papa, yɛntoa nkɔmmɔ no so. Ansa na yɛrebɛkɔ no, yɛrekasa fa akɔhɔw hepatitis ho. Ɔkyekyere mu kakra ma yɛn. Ɛnna meka sɛ, Nsaden deɛ, sɛ ɛkɔ nipadua mu a, Wohwɛ Bible koraa a, ɔse fa nsa ma nsa den ma obi a ɔpɛ sɛ ɔsɛe. Ɛnti na kyerɛ sɛ sɛ wohu sɛ obi renom nsa a ɛyɛ alcohol a ɛkɔ nipadua no mu a, deɛ ɛdi kan ɛbɛkɔ ne yafunu sɛdeɛ aduane biara kɔ. Ɛkɔ wie a, brɛbɔ no bɛgye sɛdeɛ makyerɛkyerɛ mu no. Ɛgye a, ɛde bɛfa nipadua no mu. Enti sɛ ɛfa nipadua no mu a, na akɔ ne tirim. Mogya no, ewura mu a, ɛde bɛkɔ ne tirim. Nti ɛkɔ ne tirim a, wobɛhu sɛ na ne tirim ɛkɔ ɛyi cerebellum no mu a, na deɛ ɛma onipa nante a ogyina sei no, na ɛwoso. Sɛ sɛ ɛnyɛ ade pa a ehia nti na ɛkɔkaa no no, na astate yɛ sei. Enti ɛyɛ saa na aba nipa no ani so na n'ani so ayɛ hwanyann na ɔnhu baabi a ɔnenam. Nti sɛ ɛboro so a na afei ayɛ weak, ɛyɛ weak a na nipa no tu ne nan a na ɔkɔhwe ase. Ɔtu ne nan a na ɔkɔhwe ase gye sɛ obi sɔ ne mu.
Nti sɛ ɛyɛ saa a ne brɛboɔ no ɛnoa no. Sɛ wohu sɛ ɛyɛ apɛtɛhye a, m'ani tua sɛ obi de berɛboɔ to apɛtɛhye mu bɛyɛ three four minutes, ɔyi a na ɛte sɛ deɛ yɛanoa.
Ɔde berɛboɔ to apɛtɛhye mu, na kyerɛ sɛ ano yɛ den. Yes,
nti mede ne ho pictures koraa baeɛ, nti sɛ ɛwɔ mo hɔ na wode bɛto so a na yɛahwɛ, ɛfiri sɛ yɛne wo yɛ baako. Obi, mete sɛ obi bisaa sɛ. ɛyɛ dɛn na obi nya appetitis? Mede kan kaa sɛ wobɛnya a, ɛfiri nsuo mu. Nsuo a yɛnom, ɛna ɛyɛ hepatitis A. Nsuo a ɛkɔ nipadua mu no, ebi wɔ na ɛyɛ contaminated, na ayɛ fi. efi bi wom, mmoa bi akɔ mu na wanom milk sei, wotu ano na esi hɔ kyɛ na asɛe na wode o ɛyɛ milk nti na wanom. Ɛyɛ bread anaa biribiara a wobɛdi a asɛe no na mframa bi wɔ hɔ nso a ɛfa wo mu a ɛkɔ wo mu a na efi wom. na akɔ wuram nti ɛyɛ mframa yi a yɛhome yɛ yɛhome yi ɛno nso fi wɔ mu nti ɛkɔ nipadua no mu a nea ɛbɛyɛ biara no brɛboɔ no ɛbɛka no efisɛ awura nipadua no mu na ɛyɛ sɛ ɛfa baabi na ɛno nso nya kwan pie nti na akɔka no nti ɛka no saa a berɛ biara na ma nipa no ɛrekɔ fam na nea ɛdi kan bɛma obi ahu sɛ berɛboɔ no ho aka ne obi a ɔwɔ hɔ a wɔn sɛ ne bo fono no obi a ɔsɔre anɔpa ɔnom nsuo ɔbɛfe abofono yɛ adeɛ edi kan ɛnanom mm-hmm. kan sɛ sɛ obi nya gonorrhea anaasɛ babaso no a mm-hmm. ne ti taa pae no paa ɛna mm-hmm. baako nso wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a na wayɛ kasafoɔ ɔkasa pa biribi ketewa bi ɔbɛkasa bebree ɛna meka sɛ ɛtumi ma nipa nso bɔ dam ka ho
ɛnea na efie ha bi wɔ hɔ o dabi ebi ni ha efie ha bi wɔ ha mempɛ mempɛ ntɔkwa ntumi mmɔ odin wae sɛ woyɛ mu ahyew deɛ papa ɛka na yɛ ɔyaleɛ no bia papa yɛntoa so obi wɔ kora ɔsɔre a ɔbɛ nsɔre na ɔfe biribi kakra bi a, na wafe. O brɛboɔ no ho ɛka a, ɛns ɛɛ nsakraeɛ a ɛba wo mu bi no no. Ɛtumi ɛhɛɛn ebi nso no no. Wow.
Obi wɔ hɔ sɛ ɔdwo nso a, n'adwo nso no ayɛ tumm, na ayɛ tuntum bi saa. Mm. Ɛnyɛ clear. Na ɛnte sɛ dwonsɔ ankasa a, na ayɛ sɛ efi bi ɛwɔ dwonsɔ no mu. Na ɛba saa a. onipa no n'akyi sɛ ɛwɔ mu a sɛ ɔtaa te pains ɛwɔ n'akyiri ha sei n'akyi ha sei wode wo nsa to a baabi ɛbɛduro sei no ɔtaa te pains wɔ hɔ sɛ wote pains wɔ hɔ a ɛwɔ brɛbɔɔ no wɔ wo nifa ha sei na wo nsa nso sei no sɛ wopɛ sɛ sɛdeɛ yɛtaa de nsa nsa hunu asa yareɛ no brɛbɔɔ no wɔ ha sei

w'akoma wɔ bɔnkum no mu. Mo a motae bɔ sotorɔ no, monhwɛ yie. Ɛna Olangs no nso wɔ ha, ɛwɔ ha sei. Olangs no na ɛwɔ soro ha. Ɛwɔ soro ha sei.
Ɛna w'ani wɔ ha sei, ɛne ha, nsa yi mmienu, w'aso wɔ ha. W'ani nie, w'aso nie. Nti sɛ ɛba saa a, Wode wo nsa si a na womia na sɛ ɛyɛ wo ya a, hu sɛ n'akoma no yare aba ho. Sɛ wode wo nsa si a nso na womia na wote. Mekyerɛ mo sɛdeɛ yɛtɛste. Yɛtɛste. Nti wo mia no sei aa ɛnyɛ baako pɛ obi wɔ koraa baako deɛ koraa ɔntumi nti wo mia na ɛkɔ wobɛhu sɛ yaw bi aba wo hɔ dendeenden wode wo nsa ka koraa wontumi bio na kyerɛ sɛ woahu sɛ woanya problem ɛwɔ wo liver no mu. Ahwɛfoɔ monha yi a mesrɛ wo berɛboɔ no ɛne ɛna ɛda kasafoni no so no hwɛ sɛdeɛ ɛteɛ. Ae, sɛdeɛ Doc rekyerɛkyerɛ yɛn no, papa, enti wobɛhwɛ na woakyerɛkyerɛ yɛn. Wei sei no, ɛno yɛ cirrhosis no bi. Wohu sɛ deɛ ɛdi kan no, ɛwɔ benkum no, ɛmu akyɛ mmienu. Deɛ ɛwɔ anim ha no, ɛyɛ liver cancer. Aah asɛ ɛno atwea wo do bi saa. Wohu sɛ ɛno no sɛdeɛ ɛteɛ no. Ɛno yɛ different. Ɛno aba cancer. Ɛna akyire ha no. Ɛno no yɛ sradeɛ akɔhyɛ mu ama no adɔɔso. Aah. Nti wei no. Nti ne mmienu nyinaa ɛho aka. Ɛnya ba saa pɛ na kyerɛ sɛ nipadua no ahoɔden no na ɔkɔ ano. Na papa wei deɛ ɛda afidie yi so. Deɛ kɔkɔɔ no a wohu no saa no. Ɛno nso yɛ the same thing. Ɛno yɛ deɛ yɛkaeɛ no baako. Deɛ ɛwɔ benkum no yɛ correct liver. Ɛnkyerɛ sɛ biribi, ɛno deɛ. Yareɛ biara nnim. Normal liver no. Normal liver. Deɛ ɛwɔ nifa no, ɛno yɛ. Ɛno yɛ kokoram. Ɛno, kokoram abam. Abam. Ɛna yɛwɔ baako nso a yɛfrɛ no. Na papa deɛ yɛakyekyɛ mu yi nso ɛ? Deɛ hepatitis no, sɛ ɛba a, stages no a ɛde ba ara kɔpem sɛ wobɛnya kokoram no, ɛno na. ɛda so a wɔwu. Nti sɛ ebi wɔ na wɔte fatty liver na liver no ayɛ eh, sradeɛ ayɛ ne ma mhm. ɛyɛ ne ma a ntumi nyɛ adwuma bio na adwuma yɛ ɛbɛyɛ no ɛna ma abofono no ba no mhm. kakra bi na nipa no bofono no ba baako nso na ɛwɔ ha sei sɛ ne nkyekyɛ mu no wɔsɛ Wohwɛ no sɛ ate sɛ aboa bi asɛ akyekyedeɛ. Asɛ akyekyedeɛ. Wohwɛ ne ti. Ɛwɔ sei. Na ɛwɔ nti deɛ ɛwɔ sei no yareɛ tumi ka baabi di kan ansa na akɔ ne nyinaa mu. Na sɛ wura ne nyinaa mu deɛ na deɛ. Na kyerɛ sɛ asɛm no nya asɛ. Menhu baabi a mɛka deɛ. Na deɛ de baabi a waduru no. na wokɔ akyiri. Nti papa me bisa sɛ hepatitis yi deɛ wɔ he paa na ɛyɛ common? A to E no deɛ wɔ he paa na ɛyɛ common? Deɛ ɛyɛ common paa yɛ B. Ɛno yɛ dea wo sɛ ɛyɛ nna mu yare ɛ ɛ ɛyɛ. Mɛka sɛ ne nyinaa yɛ common efisɛ obi wɔ hɔ ne deɛ no yɛ nsuo, wanom nsuo na aba but na ɛnyɛ hepatitis B. Nti appetites no nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ B. Oh, okay. Ebi yɛ A, mhm. ebi yɛ E. Mhm. E no yɛnya firi aduane mu. Mhm. Ɛna wantiriti deɛ a, ɛbɛdane akɔ baabi foforɔ. Hmm. Na obi wɔ meka sɛ abofono. Obi wɔ na mo na ne nan atwe no. Na ne nti na atwe ɛyɛ sɛ ne nan ate break bi saa. Oh. Ɔkɔ ara na stiffness bi aba mu. Ɛmuvu a na ayɛ sɛ ɛnkɔ yie. Ɛsɛ sɛ ɔkɔ na ɔkyɛke ne ne liver no na wɔhwɛ sɛ ɛno nso yɛ dɛn. Ɛna deɛ ɛba yɛ ha a ɛyɛ yɛ sisi firi ha kɔ yɛ nan no a wɔn se sciatica no ɛno nso so wɔ hɔ na ɛno ɛnyɛ yi ɛyɛ ha. Sciatica wɔ ha sei. Ɛwɔ oto ne nkyɛn mu ha. Ɛɛ ha sei. Ah, ɛde sane. Ɛɛ nti sɛ ɛba sei a ɛfa olunan no mu. Nti papa sɛ ɛno ɛyɛ ntini. Ɛyɛ ɛpɔ bi hyɛ wɔn sɛ joint na ɛwɔ ɛyi ne hyɛ mu sei no. Ɛɛ yɛ a yɛpɔ ɛyi no wonante na ɛyɛ sei no etumi twi na ahi na ɛyi no ahi ɛɛ. Kɔtɔdwa, Twi Twi kasa no yɛfrɛ no kɔtɔdwa. Na ɛyɛ dzen, na ayɛ tse dɛ kaar, ayi a mehu yɛnnyɛ drivers a, woehu ɛɛ beae bi wɔ hɔ a wɔyɛ no dze ball joint ne ayi no, woahu sɛ saa na ɛhyɛ mu a ɛtse. Ntsi saa so na yɛha no tse. Ntsi ɔno so pain no ebetumi astarte wɔ ha. Naaso na ɛnnyɛ hepatitis. So ahu? Ɛno na ɛyɛ siasa. Na saa ɛyi na meka no, ne ne nsunsuansoɔ no bi ɛna ɛtumi ɛkɔfa ɛkɔfa hɔ. Nti wanhwɛ a ne yie a na akɔyɛ haw. Wotiti hɔ no wie a, yareɛ no nkɔɔɛ o. Watiti sciatica no awie no, yareɛ no nkɔɔɛ. adɛn nti na ɛnkɔɛ ɛfisɛ liver no na ɛde saa adeɛ no baeɛ na adɛn na wokɔka ha nko a na wagya ha oh, ɛnti na ɛano ɔmo se obi akɔyɛ ayi na ɔnya yareɛ ɔkɔɛ wakɔbɔ ka ɔne ɛyɛ kakra asan aba ne adeɛ ɛfisɛ ɛsɛ wobɛsa yareɛ a wofa firi baabi a yareɛ no firi mhm. wotake baabi firi no a na ne nsunsuansoɔ no deɛ na abɛyɛ biribi kwa ayɛ sɛ watwa ɔwɔ ti deɛ aka na ayɛ ahoma Wobɛtumi a na wode akyekyere gya na wode kɔ fie. Nti sɛ wohu baabi a yareɛ no point no firi a, nti sɛ me woba me hɔ a, mede machine hwɛ wo first. Mhm. Menhwɛ wo nwie na ma afei makyerɛ wo sɛ kɔ ha. Mhm. Machine na yɛde bɛhwehwɛ wo nipadua no mu. Na yɛhu saa yareɛ a yɛka ho asɛm nyinaa. Mhm. Na yɛhu ne nyinaa wie. Afei yɛhu sɛ aduro wei na yɛde ka ha. Yɛde aduro wei ka ha. Aduro wei yɛde ka ha. Na aboa ama nipa no ho atɔ no. Nti obiara ni hɔ a wabɔ apɔmuden. na wakɔ fie anaasɛ wabɛyɛ aduro na wannya no ayaresa ɛsiane sɛ ɛhwehwɛ mu mhm. ansa ne ama waduro papa mensan mmisa sɛ sɛ mhm. hepatitis yi ɛyɛ hepatitis mhm. yadeɛ no sɛ ɛba owidie mu a ɛdi nnɛfua sɛn ansa ne wahu sɛ saa yadeɛ yɛ incubation time no
ebi wɔ thirty to sixty days ɛbosome Kɔsi ne bosome mmienu na ɛyi ne ho adi ma wo hu. Ɛfisɛ sɛ obi na ne fifire ɔwɔ bi na ho true skin wonya ɛyɛ ahodoɔ bebree o infected blood Ɔn sɛ obi a yɛde paneɛ, yɛawɔ no paneɛ, na paneɛ no yɛanhohoro mu yie, na ɔsan de saa paneɛ korɔ no ara kɔwɔ obi, sɛdeɛ HIV deɛ, saa pɛpɛpɛ na wei nso te.
Sɛdeɛ wofa so bɛnya no, saa ara na wonam wei so nso a wo nso wobɛnya. Sɛ mekaa sɛ, ɛba saa a, ɛtumi ma wo ti paa wo. Obi wɔ hɔ kakra na ne ti yɛ nea hmm, stiffness no bɛba na yafunu no nso ayɛ kɛseɛ nti obi wɔ hɔ no yafunu yɛ kɛseɛ a na ehu obi ahu na ano asɛ ɛyɛ Ghana mmaa mu deɛ Ghana mmaa no ɛyɛ anam wɔn yɛ mi mmɔbɔ mo mo yafunu tumi yɛ kɛseɛ ntɛm do deɛ maa kɛseɛ no ba no. Wo yɛ abɔ ekutie bisa. Aa mi mi ɛyi mi mmɔ nkontia.

Woyɛ sikani a, ɛyɛ sɛ wo yafunu koraa yɛ ketewa, efisɛ wo na wubedi aduane pa ama wo yafunu no aketewa. Enti sɛ amma saa na wo yafunu yɛ kɛse a, obi wɔ hɔ a ɔse ɔakoe a ɔnom bia paa nti na ne yafunu ayɛ saa. Ɛnyɛ saa oo. Mframa yɛ adeɛ na ɔwɔ ba ne nipadua mu no. Obu a ɛyɛ no fɛ. Obu a ɔte saa koraa ɔnam a na ɛyɛ no fɛ paa sɛ wowu wowu kakra kakra
madamfo bi nso na ɛka wɔ se nnipa bɛwu a na n'aso ayɛ den eh. yɛse na 2015 nko a mhm. nnipa a hepatitis B no ɛkum wɔ mu ɛwɔ amanɔne mhm. Britain no mhm. ɛyɛ 887,000
ɛna wɔwu afe baako pɛ mu. Ɛna wiase afa aman nyinaa no so wɔn a ɛtumi ku wɔn ɛyɛ two thousand two hundred and fifty seven million ɛna wɔde firi asa ateasefoɔ asase so ɛna sisi a nso nipa bɛyɛ saara ɛna wɔn wɔ saa yareɛ no bi na sɛ ɛnka wɔn to hɔ a. Wonhu. Sɛdeɛ meka sɛ, adeɛ a ɛhyɛ wo mu deɛ, wonhu. Nti sɛ obi koraa ɛka akyerɛ wo a, na ɛyɛ wɔ ayi desɛn. Jaundice deɛ brɛboɔ no ara sɛ fa jaundice line a, ɛno nso saa bɛn sɛ nipa n'ani ayɛ yellow. Na skin no nso ayɛ yellow. Nso yɛyɛ black nti wonhu. Sɛ ɛyɛ broni deɛ a wobɛhu. Nti ɛba saa a, ɛsɛe wo nipadua. ɛkum wo. Ɛduru baabi a, wontumi, aduane koraa na w'ani nnye sɛ wobɛdi ɛsiane sɛ woredi akofan na ayɛ sɛ biribi bɛha wo a na yɛpɛ baabi de wo afa. Nti papa mebisa sɛ hepatitis yi yɛtumi sa ma no firi hɔ korakora koraa anaa? Adeɛ biara ɛwɔ din ɛwɔ ɛwɔ n'ayaresa. Ɛwɔ n'ayaresa. Ɛna meka sɛ nkurɔfoɔ ɛka sɛ. Kokoram nni yɛ ɛyɛ wonni aduro no anka sɛ menni bi aborɔfo aduro wɔn sɛ yɛnim yɛn mpanimfoɔ yi ma menka asɛm bi tiatia bi wɔ ha yɛn mpanimfoɔ yi bi nya sika firi aborɔfo hɔ enti ɔma wo mmɛyɛ ɔmpene sɛ wobɛka sɛ wonim saa aduro no a ɛbɛsa saa yareɛ no Enti wɔbɛka nneɛma bi afa ho. Sia no sɛ ɔno nso wɔ nimdeɛ a nnipa abɔ ne din ara nti, deɛ ɔbɛka na obiara agye adi. Sɛnea aborɔfo a yɛse fibroid koraa nni aduro. Aborɔfo na ɛnni no aduro nti na wɔde sika twa. Abibiduro me mema obi a ɛbɛyera ɛma bi. Nso ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Nyɛ dɛn? Ɛnni aduro, Ɛ, nti agye sɛ yɛde sekan fa Ɛnam, ɛyɛ a mepɛ sɛ mebisa na wɔma me mmuaeɛ, saa mpanimfoɔ no a wɔka saa no, berɛ a aborɔfo nnya mmaa ha no, na akɔkora menni Ghana. Ɛneɛ mpanyimfoɔ mo asom o. Na sɛ ɛwɔ hɔ a, na wɔkɔ hire aborɔfo firi aburokyire bɛyɛ, bɛma wɔn. Ɛde sɛ aduro na wɔn san kɔ anaasɛ wɔde wɔn kɔ hɔ na ɛkɔ sa yareɛ. Oh, yɛn ankasa no yɛatɔn yɛ adwene. 1923 na aduro baa Ghana ɛyɛ aborɔfo deɛ. Mhm. Bɛsi nnɛ, yɛato yɛ deɛ no nyinaa gu. Meka mewɔ video bi a maame bi ne kokoram na ɛtetee ne nofo koraa na ɔyi no firi kɔlebu. Maame no nwui, ɔte ase. Wokɔ a bisa no sɛ dɛn nti na ɔte ase. Ɔbɛka akyerɛ wo. Na nso wɔbɛgyina hɔ na wɔaka akyerɛ wo sɛ obia mete sɛ ɔyɛ sɛ obi se food and drug foɔ ɛmfa ɛma obiara lunches so ɔnyɛ dɛn ɔnyɛ kokoram ho adwuma food and drug foɔ wɔyɛ aduro
Food and drugs board foɔ wɔn ase mu nyɛ aduro. wɔn nyɛ yɛn na yɛde aduro no kɔ na wɔn ahwɛ agye atum na nea aborɔfo aka sɛ wɔn nye ntum no wɔde kɔ a wɔn nye ntum. papa home soma me nkɔmɔ no ayɛ dɛ yɛresua adeɛ ɛnɛ papa ɛka nsɛm paa na. Merefa mu aba yiye. Meresuaa nneɛma pii wɔ mu. Megye di sɛ saa na wo nso wusuaa nneɛma pii wɔ mu. Mesrɛ wo ma mintwa me ho sima. Meba a, yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so.

Mepɛ sɛ mebɛyɛ daakye badwemma wɔ mfiridwuma ho. Do you want your child to be a generational thinker? I introduce you to Pure City International School, Day and Boarding. Admission is open from pre-school to day ages.

mesan ɛma mo akɔ aba biom nkɔmɔ no ayɛ dɛ na mpakyɛ ma yɛngye mbrɛ na yɛnkan messages ne kakra

Bless him for his knowledge this is king from Sowtuo thank you king papa obi say ɛyɛ hepatitis B yi ɛdɛn ɛna ɔbɛ yɛ a ɔbɛtumi abɔ ne ho ban ɛfiri hepatitis B ho. Sɛdeɛ ɔbɔ ne ho ban firi HIV ho no ara kwan a wobɛfa so abɔ wo ho ban afiri A mu no wobɛhwɛ wo nsuo wo nsu nom yie. mhm. w'aduanedie nso wobɛhwɛ no yie obi wɔ fruit ɔte yɛ na ɔdi ɔhu sɛ mmoa bi koraa tumi di na ɔma akɔhyɛ mu na wadi na wamene ɛtumi de ba wohwɛ wɔ aduanedie biribiara a wobɛyɛ ɛna wohu sɛ maka biribi wɔ ha ɛnaa no ɛyɛ a ɛnna mu yareɛ no sɛ obi nya bi a ɛyɛ gonorrhea yɛ a ɛde hepatitis B ne C ne D no ba no sɛ obi nya bi a Yɛ a ne yɛse ɔne no ahyia nna nko ara o, daabi o. Ne ho fifire ɛtumi ma anya. Ne titiriw paa ne sɛ obi fi obi ano kissing. Mm. Efisɛ obi a ɔnya nna mu yareɛ na ɛwɔ n'anum. Obi a ɔyɛ mede picture no bɛkyerɛ mu. Ɛwɔ n'anum. Wobɛnya nkatama so a ɛfitaa. Sɛdeɛ wohu sɛ nsu fitaa firi ɔbaa no anaa ɔbarima mu no, saa ara na ɛkɔ nipa, ɛwɔ n'anom. Nti ɔ, ɔ, ɔ, ɔde n'ano nsuo ka wo pɛ. Woanya bi. Nso wonhu no nnɛ. Na ansa na wobɛnya Hepatitis A no, mese from 15 days to 45 days, na woanya A. Hepatitis B, ansa na wobɛ, wonya bi a, ɛwɔ nipadua no mu ara wonhu, from 28 days to 160 days. Nna aduonu-nwɔtwe kɔpem ɔha aduosia, nna baako baako ɔha aduosia, ansa na agyina ama wɔahu sɛ wowɔ bi. Hepatitis C, ɛno bɛyɛ bosome nsia ansa na ɛno nso abɛka ho, ansa na ne D no nso aba. Enti saa yareɛ yi, deɛ meka yi, wo a wofrɛ sɛ bi a ɛnyɛ nokorɛ, kɔ na kɔ hospital na kɔ frɛ doctors no na bisa wɔn, na sɛ medi atorɔ a wobɛhu, sɛ meka nokorɛ nso akyerɛ wo a, anaa kɔhwɛ eh, herbal eh, nsa, eh, dictionary a ɛyɛ Nursing dictionary koraa wobɛnya bi wɔ mu. Nursing dictionary. Wobɛhu saa yareɛ yi sɛdeɛ ɛte wɔ mu. Nti wosua a, wode bɛbɔ wo ho ban. Ahoban ahoban bɔ paa no ɛne sɛ wo ne wo yɔnko bɛkɔ akɔhyia mhm. na wahwɛ wo ho yie. Mhm. Kissings ne adeɛ a meka yi, wotaa kɔyɛ a wobɛnya yareɛ no bi. Ɛna wo maame wɔ bi na ɔwo a wobɛnya. Wo papa wɔ bi a ɔne wo maame ahyia no wanya. Ɔse ɔbɛyɛ dɛn abɔ ne ho ban? Wobɛbɔ wo ho ban ne sɛ wobɛtena ase komm na wonha wo ho nnantenante.
Doc, obi se menbisa ma no sɛ Hepatitis bɛtumi ama wo woayɛ infertile, like wontumi nwo. Na brɛboɔ no a ɛde nipadua ahoɔden bɛboa wo no, ɛnni ahoɔden a awɔ no firi mu hia kwa.
Obiara a ɔte saa no, wahu sɛ deɛ ɛyɛ kan dɔkta aka akyerɛ no anaasɛ ɔwɔ hɔ a ne bo ta fo no anaa biribi ni a apɔmuden herbal wɔ hɔ bra wodɛ frɛ yɛbɛkyerɛ ɔkwan no na waba yɛbɛma wɔ aduru a wo ho bɛtɔ wo Wo ho bɛtɔ wo, ɛnyɛ sɛ me mmɛtena ha nnaadaa obi o. Nea na obi bisa me sɛ, ɛɛ madamfo, yɛn a yɛyɛ nnuro yi baako, ɔse wo deɛ wompɛ sɛ wowu anaa? Na me sɛ adɛn? Ɔse da biara wo ho dendenden.
Yɛ koraa yɛ nkwadaa koraa yɛ nan yɛaba fam na wo deɛ wo da biara saa na wo ahoɔden. Na me sɛ wohwɛ wo ho yie a. Ɛno ara no na wotumi nyi kyɛ. Ɛnti yɛn kɔ so. Papa, yɛ berɛ no ɛɛyɛ ayɛ be na me pɛ sɛ okura-kura no tu yɛn nnipa a yɛ wɔ asaase yi so yi. Papa ka biribi kyerɛ yɛn ɛfa saa yareɛ ho. Like ka ne nyinaa bom. Deɛ yɛaka nyinaa ka bom na bɔ ne tɔfa ma yɛn. Deɛ ɛdi kan no, mede me ara me nɔmba bɛto dwa ne baabi a mewɔ. Ɛwom sɛ ɛwɔ nso nyɛ obiara na akɔ sukuu. Saa na ɛteɛ.
Me me nɔmba no yɛ zero five four one ten twenty one twenty eight zero five four one ten. 21 28 Na yɛwɔ nsakena ha yi ara, baabi a yɛwɔ yi deɛ sɛ ɛbɛn nsakena. Ɛwɔ Ablekuma curve no woduru hɔ a anaa wofrɛ yɛn a yɛbɛyɛ yɛn yɛbɛma wo direction. Nti woba Apɔmuden Herbal a, yɛn din ne sɛ Apɔmuden ɛyɛ dɛn? ɛma nkwa tenten, na nkwa tenten nso ayɛ dɛn? Obiara hia. Nti woka apɔmuden a, ne adwo so sɛ ɛma nkwa tenten a obiara hia. Na nea mɛka ne sɛ, wowɔ hɔ a, hwɛ wo ho yie. W'aduane a wodi, hwɛ ne yie. Na ɛnaa no mekaa sɛ analgesics, aborɔfo koraa ka, biribi kakraa bi na wakɔtɔ painkiller Biribi kakra no akɔtɔ me ti amia no akɔtɔ paracetamol maame bi sɛ yɛfrɛ no prankase damo na wakɔtɔ wankasa wokɔtɔ aduro a wonnim aduro no sɛdeɛ te na wofa no da biara no Wode haw brɛ wo nipadua. Nsa nom bebree. Ɛnam a yɛdi, nam mono a yɛdi sɛ nantwinam, apɔnkye ne odwan, wodi a wobɛhu sɛ ne sradeɛ ayɛ wo nsa ho pɛkyɛɛ, wodi a ɛkɔ wo mu a ɛbɛfiri wo mu no na ayɛ 72 hours. ansa na afiri nipadua mu. Nti sɛ wodi no da biara saa a, wokum nipadua no kakra nkakra. Nti deɛ meka ne sɛ, sɛ wohu sɛ wo ho baabi ɛka wo pɛ, hwehwɛ apɔmuden hɛba ɛkyerɛ kwan. Na yɛn nso yɛbɛboa wo. Mede adeɛ bi abɛsi ha.
Saa adeɛ wei a mekura no kitikiti, wobɛhu sɛ yɛatwerɛ biribi wɔ ho. Wokan na wo na wote bɔ. Apɔmuden contraceptive. for women only. Aseɛ no sɛn? Ɔse apɔmuden eh yɛfrɛ no sɛ yɛ a yɛyɛ family planning no mpakyɛw ma yɛn kɔ yɛ ɛyi deɛ yɛde hyehyɛ yɛn nsa ho ne paneɛ no biom papa ayɛ natural family planning ɛde ama yɛn nti fa w'ani kyerɛ mu apɔmuden herbal center Deɛ yɛ yɛ saa aduro yi yɛn nom wohu no ketekete saa yɛbɛtumi adi bɛyɛ afe baako. Ei. na sɛ wansɛe no a na nsae yɛwie a wo na mede ama wo na wakɔ so ahwɛ adeɛ ketewa wei woba hɔ a ɛyɛ 50 cities
obi nso baa mede gye more than 50 hwɛ wo kyima na sɛ ɛmma a obi wɔ ɔda ko naanu na ɛmma da wobɛhu mogya no pɛ fa nsa bom fa yɛ ofuruma wonom o fa ka furuma no Wode ka funuma no a, adeɛ kye wobɛhu sɛ mogya no bɛba firii. Wode wo nsa ka ɛka wo funuma kɛkɛ no.
Sɛ wompɛ sɛ wowo a, wobɛyɛ no two times. Na ɛno deɛ menka no ha. Woba a mɛkyerɛ wo. Na sɛ wopɛ sɛ mogya no ba fine ma wo a, ɛndeɛ baako pɛ. Da a wobɛhu no, adeɛ kye na woyɛ a, ɛnyɛ adwuma. Wode wo nsa bom de ka mfurum a, mogya no bɛba ama wo frii. Na afei, deɛ ɛtɔ so biom ɛyɛ wei. Mpɛtɛ wohwɛ sɛnea ne sɛnte no te. Ɛyɛ hwam, asɛ ɛmu san hyehye kakra.
Ɔbaa biara a wobɛbu wo nsa anaasɛ wote hɔ na wobɛhu sɛ nsu fitaa bi gu a moaka no sɛ manya white ɛnyɛ paint o ɛyɛ mmoa mmoa no nsuo ɛna ɛyɛ saa adeɛ no nti wei no obi a n'ase abue Ɔte bea na ɔde afra asaawa na ɔde ahyɛ n'ase. Ebekum mmoa no a ɛwɔ hɔ no. Wode hyɛ two times a, wode wo nsa hyɛ w'ase a, ɛnkɔ. Ei! Wei deɛ anwanwa adwuma. Motorway foɔ no, mommrɛ.
Wode nsa hyɛ a, ɛnkɔ. Ɛna wei nso so, wei yɛfrɛ no sakapea. Sakapea no yɛ mmarima aduro. Mmarima aduro a ɛyɛ a na nkurɔfoɔ ka da biara no, wei na ɛbɔ wo prostate ho nso ban. Sɛ wotaa fa a, ɛboa wo ma w'ahoɔden gyina so. Na wogyina so no, na ɛnkyerɛ sɛ ɛno nti wonyɛ ɛɛ woyɛ ade pa o na mmom deɛ meka no sɛ ɛbɛboa wo ama w'ahoɔden no agyina na agyina no ɛbɛ ma wo sperms no nso build up ah, sɛ awoɔ no kɔ fam a. medi opi mpakyɛ aduro wei deɛ yɛ ɔdea too sweet mpakyɛ aduro wei yɛ ɔdea Sɛ ɛte saa a, ɛbo ɛbuild wo ma wonya sperms no build up. Nnuro yi, apart from Apomuden Herbal Centre hɔ no, yɛbɛtumi anya bi wɔ mmɔnten so atɔ anaasɛ ne nyinaa de saa na ɛyɛ. Saa na ɛyɛ.
Nti mesrɛ wo sɛ wohwɛ yɛn na woahu nnuro yi deɛ papa akyerɛ mu nyinaa, mesrɛ wo, wokɔhyia bi wɔ abɔnten a, ntɔ, ɛyɛ fake. Ɛsiane sɛ papa so ɛyɛ hɔ nko ara na ɔse ɛbi wɔ. Ebi kɔ abɔnten a, wo deɛ mewɔ number so hɔ. Mewɔ FDA number, nanso memfa nkɔ abɔnten. Nkɔmmɔ no ayɛ dɛ, nanso yɛn berɛ no asua. Ɛha na ɛberɛ ma kwan ma yɛde dwumadie nyinaa si. Papa yɛda ase sɛ wobɛkaa yɛn ho na afei wo ne yɛn abɛtwetwe nkɔmmɔ. Woabɛkyerɛ yɛn nneɛma pii a na yɛnnim. Memfa aseda piesie nkɔma Twedeampong Kwame sɛ wadom aboa yɛn ama dwumadie nyinaa aba awieɛ asomdwoeɛ mu ne ɔfɛ so. Afei nso wo a wote fie a wohwɛɛ yɛn, Nyankopɔn nhyira mo, mo a mode mo text messages baa through a metumi kae no ne deɛ mantumi ankan nyinaa. Mesrɛ momfa nkyɛ me so, mese ɛyɛ a momfa mmra ntɛm. Yɛ berɛ no sua, ɛno nti mantumi anreadi messages no nyinaa. Sɛ worehwɛ dwumadie anaa woahwɛ dwumadie yi ɛnnɛ na sɛ woyɛ Doctor panyin, wopɛ sɛ woba dwumadie yi so a, mesrɛ wo fa numbers no. na frɛ yɛn na yɛne wo ntwetwe nkɔmmɔ. Afei nso, wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛn asene a, mesrɛ fa numbers no na afei frɛ yɛn na bɛsɔ yɛn asene na ɛnyɛ fɛ. Ɛnnɛ me DOP yɛ too sweet, too sweet, ahaa, ɛna afei me camera man yɛ Isaac White, Isaac White, Isaac, ɛɛ aduro no ɛyɛ wo dea nti mesrɛ wo, mesɔreeɛ a bɛgye wo deɛ. Afei me ɛfrɛ no sɛ me light man, Ɛyɛ ni da bi ɔne me ko ɔse ne din me mmɔ no yie me me nfa ho nii Tomo flex ɛnɛ deɛ mabɔ no yie o Tomo flex junior aha me wia me bɛgye me wia me bɛgye me 20 cedis no sa me na afei me director papapaa ɛyɛ Dawuso Moses ɛna afei me executive producer Mister Precious Kwaku sɛ na fiawo Director one adwumawura yɛtwa wo pruse wate Director ba papa wo din mebɔ a metumi hu me ankasa edin no ɛhomeɛ wɔ mu Meda obi biara ase sɛ mo boa a ɛma dwumadie nyinaa akɔ so Jojo production team no nyinaa meda obi biara ase Me din ɛne Nana Akua Adeɛpɛ na adom bi dom yɛn a ɔkyena yɛbɛsan ahyia